Чалма дигән чоракта без име Иша, э, Ишан э, Абдулла Тукайның Ишан дигән сатирик шигырен күз алдына китерә. Ишан булган имеш хайван, башына э, чалма чорнаган һәм башкалар бу ахмаклык билгесе буларак күренәдер безгә укыган вакытта. Ләкин хикмәт анда түгел. Чалма баш киеме татарларныкы гына түгел. Аннан соң ул дин кешеләренә генә хас дип уйлыйбыз. Юк. Гомумән милләткә карамый торган. Әйтик, индуслар анда башка төрле диндәге кешеләр яки анда сәяхәтчеләр чүлләрдә, эссәләрдә чалма ураганнар. Чалма беренчедән ефәк булган, һәм ул э, нык булган, э, эссәдән саклаган, кылычтан саклаган чалма. Кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат ураганнар чалманы. Кылыч үтмәгән. Ефәк булган ул, ә ефәккә кылыч үтми. Әйтик, үткән очракта да ул име э, амортизацион бер э, вазифа үти ул вакытта. Тарих язучысының бер китабында күргәнем булды, теге христианнар белән татарларның сугыш сурәтен. Татарлар бөтенесе чалмадан. Алар барсы да мулла түгел бит. Бөтенесе чалмаган шул. Чөнки тегеләре име ышлымнан, ышлым, шлем дигән сүз татарча. Ул ышлымнан алынган. Ышлым булган сугышчылар башында яки тиредән, калын-калын тиредән, фанера шикелле, кипкән тиредән име. Аның эчендә теге йомшата торган әйберсе дә булган, башына гөрҗи белән суккач, кисеп кермәсен өчен бит. Аннан соң э, русларның инде колай булган шлемнары, шлемнары. Э, чалманың вазифалары бик күп. Исседән саклый, кылычтан саклый. Ул гына да түгел. Мәсәлән, ком шүленнән барганда, сахарадан барганда яки башка төрле э, шүлләрдән булганда, анда кояш эссесенә кая кер Тишек тапмыйсың дигән шикелле, сырхау булырга мөмкин, җал ите өлешенә күләгә ясарга мөмкин. Чалманы сүтеп, баш-башына таяклар белән, таянып бара торган таяклары белән име күләгә ясаганнар. Җиңел булсын өчен. Менә бу тагын бер бер вазифасы. Аннан соң чүлдә барганда кәрванда кеше вафат булса, чирләшә яки анда вафа, ваба чире яки анда башка мур кыр, мур кырылышы булган чакларда әйме э, кәфен вазифасын үтәгән чалма мәетне ком белән тәһарәт алдырып аңа бит үзенең чалмасына төреп җирләгәннәр мөселманча җирләгәннәр менә никадәр аның тарихы не вазифасы

Ишан булган, дин кешесе булган һәм аның чалмасы бик озын булган, әллә 45 метр диде инде Алия ханым Каевицкая. Әтисе Галия Каевицкаяга шушы чалманы бүләк итеп калдыра. Җырчы булганнан соң кием киемгә кытлык вакытында әтисенең шушы чалмасыннан ике күлмәк тектерә. Галия Гайвицкая сәхнәдә җырлар өчен җефәк күлмәк гиме. Менә тарих бу. Бу турыда китап чыгарырга кирәк. Сурәтләр белән име. Аннан соң ефәк менә борынгы борынгы татар-монгол сугышчылары, гомумән дала сугышчылары Эчтән җефәк киеп, җефәк күлмәк киеп сугышка кергәннәр. Җефәк кыйммәт, Кытайда гына эшләнә. Ә ни өчен эчтән җефәк? Аның хикмәте нәрсәдә? Хикмәте ук кергәч, җефәк керә, укка ияреп керә. Кинәт, кинәт тишеп, аркылы тишеп чыга алмый. Җефәкне үзе белән аерым. Шуңа күрә ярасын, теге укны алырга уңайлы, ан җефәгеннән тартып алалар. Э, ягъни зур операцияләр ясаганчы менә шушындый вазифасы булган ефәкнең сугышчы киеме чалма сугышчы киеме хәрби кием хәрби кием булган менә аңа исбат итеп герберештейнның китабы бар ике тапкыр ул мәскәүгә иван грозный янына килгән э, илче булып аның көндәлекләре бар чыкты ул Ул немецчә язылган, аны русчага тәрҗемә итеп тә чыгардылар. Шунда татар сугышчысының рәсемен ясый Герберстейн. Аларның барысы да рәсем сәнгате үткәннәр. Бөтенесе ул Пушкин да рәсем ясаган. Бөтенесе дә алар рәсем. Сәяхәтчеләр дә ул вакытта фотоаппаратлар булмаган күрә тиз генә үзләренең дәфтәрләренә Җирле халыкның сурәтен, милли киемнәрен ясап калдыра торган булалар. Герберштейн яза. 1547 елны ясаган рәсем бу. Татар сорчысы үзенең корал йөртүчесе белән ди, ягъни ярдәмчесе белән дип язып куйган Герберштейн. Менә бу 16 гасырдагы татар сугышчысының киеме. Киеме башында чалма, күпме уралган име, кылыч үтми торган, кулында гөрзи, чүкеш формасындагы гөрзи һәм э, хәнҗәр кылыч и аның артында басып тора очлым кигән Тиредән, күрәсең, ул тиредән дип уйлыйм мин, чөнки тимер очлым татарларда бик сирәк була. Э, тимер битлек була сугышка кергәндә. Атка да тимер битлек кигертәләр. Як, тимер яки э, шушы тиредән, калын тиредән эшләнгән битлек кигертәләр атка да. Э, күзе сукыраймасын яки анда бит кылыч ярасыннан сакларсың, ничә дип. Менә шушы Сез күрә торган менә бу татар сугышчысы нинди гаярь, чибәр, гүзәл, мәһабәт. Аның артында аның хезмәтчесе, корал йөртүчесе дип әйтергә кирәктер инде имин. Менә чалма шушындый вазифада булган имин. Ул дин галәмәте түгел, Ишаннар чалма ураса да име, ләкин аны сугышчылар да кигән, сәяхәтчеләр дә ураган башына чалманы.